Tabarĩra nĩ ya riitho rĩa ũndũire na tũnyitanĩire na mũndũ wĩtagwo Njũria Ngwĩre kana ndagĩtarĩ Nyamũ wa Njoka harĩa YouTube ũngĩmwetha etagwo Njũria Ngwĩre nĩ ũndũ wa kĩrĩra akoretwo akĩgeria gũgĩtunya nduma nakĩo. Na mũno makĩria marĩa wona ndanagũithĩranĩria ũkamũcerera thingira-inĩ wake tũgũkwĩra namba ya thimũ. wĩ nayo screen-inĩ yaku. Na ndagĩtarĩ harĩ ũmwe wa ainĩ tũngĩta anene mũno gũkũ bũrũri-inĩ makĩria wa nyĩmbo cia ngogoyo, ũguo ndĩrauga ti mũini mwĩthĩ. Na tũkĩaria aranjĩrire, arerire ciana ciake mũndũ angĩkahika kana ahikanie Gĩkũyũ-inĩ, ũthoni ũcio ndagathiĩ. itũmi cia gwĩka ũguo kana cia kuga ũguo. Araugire we enda kuona mũndũrũme ũrakua e mũnini nĩ mũgĩkũyũ. We enda kuona mũndũrũme gĩtonga agĩthĩna nĩ mũgĩkũyũ. We enda kuona mũndũrũme gĩtonga ũragĩa nĩ depression kana akagũrũka nĩ mũgĩkũyũ. Mũndũrũme ũreita nĩ mũgĩkũyũ. Mothe kiugo wendo makĩria ũrĩa ũhikanĩtie. Ndeto ĩno akiuga amĩthũrũrĩte wega kuma Covid yaingĩra, mawĩra nĩ maharaganire, andũ nĩ mabutirwo, tuge icio nĩcio ciatũire mũciĩ, kũu nĩkuo thayũ warĩ. Akĩinũka, thĩna wa mwambia hau gatigĩrĩra nĩ aturanĩrwo na ngomi ciao, kamere ĩyo nĩ mbĩrĩra. Thĩna wĩha? gwathiĩ ũũ. Nĩ ũrona airĩtu agĩkũyũ no mauga wenda wendo, wenda kũigua maica mega, tũnini twega ta thimũ ya Caina, thiĩ ringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria. Anga thiĩ na kũ? Thĩna wĩ ha ndagĩtarĩ? Ũngĩririkana Bwana Kinyua, njambĩrĩirie na gũkwĩra tũtiĩyũĩ. Na ũrimũ ũrĩa wĩ gĩkũyũ-inĩ nĩ mũingĩ mũno. Na ngwĩrire kĩmwe kĩratũrĩa kĩnene mũno nĩ ũrimũ tondũ rĩrĩ rĩrĩa wera mwana waku wa mũirĩtu ndakanahikio nĩ mũgĩkũyũ kana wera mwana waku wa mwanake ndakanahikie mũgĩkũyũ namba one nĩ weruma na wahikania na ũthoni ndagathiĩ na Ine. ndahikanirie kũngĩ na arata namba ĩmwe nĩ weruma na njĩra ĩrĩkũ ndagĩtarĩ mwana akuwa mũ- kahĩ agũra narĩ mwana wake wa kahĩ wa mbere agatua ũ baba mũnjiari mwana waku wa mũirĩtu agũrwo kũrĩa kũgũrwo rĩ mwana wake wa kahĩ wa kerĩ rĩ agatua ũ

ihiko ciothe cia mundu wa kabira eno akahikia kabira eno ya ruriri ruru akahika ruri akahikia ruriri ruru ihiko icio ciothe without exception gutire kihiko gitakoragwo na thina niki mugikuyu ni ari unduire wake muiritu mugikuyu ahika kwa mujaruo ri athie unduire-ini wa mujaruo uria atoĩ na matingĩtiga ona thirikari ĩngĩrega gũtirĩ ndĩ marĩtiga na tũtingĩmĩra matige tũrĩa tũrera tũtangĩra agĩkũyũ matige ũndũire wao athiĩ kũu rĩ agakora maũndũ marĩa mekagwo kũu rĩ we ta nä akä hike kwa mbaruhia ä na mbaruhia ona njaruo kĩrĩa marũmĩtie mũno nĩ mathiko mathiko mogaga ũcio nĩ taguo kĩhiko kĩao rĩ ahikio nĩ mũ- mũmbarũhia ĩ mwanake athiĩ amwĩre atĩrĩrĩ niĩ rĩ ona nĩ ngũkũhe mwanake mũrata wakwa thikũ igĩrĩ igũra hokaga na tiguo akũrĩte Eh. kĩmako Mhm. kĩrĩa gũkorwo nakĩo athiĩ kwa athiĩ kwa njaruo

maundu maria mwiri wake ugekwo na kuria githumo a imagine atengerire na ihenya muno ni hikio ni mbugua na ti mbugua magakoma nake no atuike ne umaku Mother of tomboys. ndakwira ndakwira ni ndorete mũirĩtu wothe ũhikĩtio nĩ mũthũngũ na irĩtu agĩkũyũ kwanza nĩ mendaga mũno kũhikio nĩ athũngũ matũragĩra thĩna tondũ culture ya mũthũngũ nĩ ngũrani na culture ya mũndũ mũirũ culture ya mũgĩkũyũ nĩ ngũrani na culture ya

ũgĩka maũndũ matagĩrĩire nĩgetha wone mbia na mũgathe wa kuona rĩ nĩ ũgũciona no ndũcikenera tondũ kĩrĩro kĩrĩa mwana waku arĩkoragwo nakĩo nĩ ũgakinya hĩndĩ ũria atĩrĩrĩ ndarĩirwo nĩ ciao gĩkuyu augaga ũtathiaga rĩ ya ĩyo nĩ thimo na no nine mũthenya mũgima ngĩkũhe ũhoro wa thimũ ĩyo no ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ ũngĩkorwo na gĩthũngũ ndũrĩ exposed na andũ acio niĩ nĩ njaragia kĩnjaruo nĩ thogotaga kĩmbaruhia nĩ thogotaga kĩngiriama right ona tũngĩtũngana na mũcumarĩ rĩ ndikwaga kũmũria na bata he nĩ thogotaga gĩũkabi na no ngwĩre o ta ũrĩa rũrĩrĩ ruothe o ta ũrĩa gĩkũyũ marĩ hitho ciao cia rũrĩrĩ Let me tell you, ke kegwire agikuyu aria mahikitio ni kalejini aingi ao maturaga na maithori maundu maria makoraga mekagwo kuu timo mekagwo kwao na tiguo makũrĩte moĩ na tiguo makũrĩte moĩ ona tiguo marutirwo no njuge na njarie na gĩthũngũ across the board all intertribal interracial marriages have their challenges mohiki macio ũgũrani ũcio wa kuma rũrĩrĩ rũgũthiĩ rũrĩrĩ rũngĩ ya nĩ irĩ magerio macio Mother World is a global village. Na, wĩ- eh, eh. uga nĩ global village No, global village ndũnatiga gũtuĩka mũgĩkũyũ Nĩguo. global village ndũnatiga gũtuĩka mũnja githĩ tũtiaria atĩ mũnjaruo ona mathoma ndatigaga ũnjaruo wake na mũirĩtu waku ahika kuo maũndũ marĩa agũthiĩ gũkora atoĩ ariugaga ũi na arĩ korwo nĩ ndoĩ kwĩ mwarimũ atũthomithagia primary school arohurũka na thayũ atwĩraga atĩrĩrĩ na gĩthũngũ hmm, the beautiful avenue of I don't care

akenyita rũthĩ akauga ũi narĩ korwo nĩ ndoĩ no maugaga atĩrĩrĩ ti kaba ingĩtheka atĩa ndĩ mũithikiri igũrũ kana nduthi-inĩ na ti kaba njuge ũi ndĩ prado-inĩ kana private jet

Mombatha, magĩthiĩ nake. Mathiĩ Njĩrĩmani, agĩtunywo maratathi mothe. Ngui ya Mũnjĩrĩmani nĩyo yeragwo, thiĩ ũgeke wĩra, thiĩ ũkarute wĩra. Nĩyo kĩbarua. Mũirĩtu ũcio etĩkagĩrio kuma itũũra, kuma gĩcagi-inĩ. Mũthenya ũmwe kiumia mathaa ma thaa kenda ndĩ Stuttgart, Stuttgart Njĩrĩmani, ndĩ street-inĩ ngĩona mũirĩtu mũirũ right? na tondũ ndimũtũnga ndĩmũgeithie rĩ niĩ ndorete gĩcicio-inĩ ngiuga sasa, ngĩona mũirĩtu ehũgũra Ngiuga, "Ah, kumbe unazungumza hiyo lugha akije nazugumza kwa nimetoka wapi kijira nyumite mu- nyi- nim- nimetoka muranga haya umite muranga tukiambiriria kwaria gikuyu rugano ruria mwiritu ucio aheire Eh? na ndĩraria ũhoro wa mwaka wa mĩrongo kenda na igĩrĩ ona ũmũthĩ Kwĩ hĩndĩ ndĩrũririkanaga ngĩthithimũkwo thĩna ũrĩa ĩĩ thĩna ũrĩa mũirĩtu ũciarĩire nakũhe tondũ ndaigua mwaria rũthiomi ona rĩu rĩrĩa- rĩrĩa rĩrĩa anjĩrire umĩte mũrang'a na nyumĩte mũrang'a-rĩ akwanyu ũcio ndamwĩrire tũtikĩingĩre haha tũnyue cai tũkĩingĩra ngĩmũria gũkũ rĩ gũkire atĩa ndakwĩra rũgano rũrĩa mũirĩtu ũcio aheire baina nĩ twamanĩnjire kũmũruta na kũu na agĩcoka na gũkũ mm. Ĩĩ no ndakwĩra rũgano rũrĩa aheire ndĩ nyiki mm-hmm. kwĩ ndĩ ndĩthithimũkagwo yani hĩndĩ ĩno rero acira thiĩ kũhika nĩ ngui ĩragĩrwo mũtumia njirigite kuheo rũthana nĩ mũirĩtu mũgĩkũyũ wahikĩte kwa njaruo airĩtu erĩ two sisters mahikĩtio nĩ njaruo right ũmwe agĩkua nĩ mekaga atĩa nĩ marĩ mũtugo mwĩrĩ wa mũtumia no mũhaka wetherwo mũgũrũki wa itũra oke akome naguo nĩguo kĩhingĩke mwĩirĩtu ũcio anjĩrire niĩ ndaraire ngĩthiĩ na ũtukũ nĩ ũkũhũra na magũrũ ũkĩre njĩra we ndagĩtarĩ ndaraire ngĩthiĩ na ũtukũ na ngiuga kũu kwa mũthuri wakwa ndigacoka Ona tũtanamba kũrora arĩa mahikanĩtie meke atĩa ndagĩtarĩ twambe tuge nona toyũ nauga ona ũngĩkahikania niĩ nawe Ũcio mũndũ gwĩ- gwĩ- no mũndũ ũrĩa mũkũrũ nahikanĩria kwa baruya Gwĩ- gwĩ- nĩ arathire nginya ũthoni No gikuyu ni rogo we ko kwanja kuma covid yoka kuratuika ko mutumia waku no amenyerete kuinoka na mugate ni waga angikorwo wari kawira ni kainama Hĩndĩ ĩrĩa kabira iria ingĩ irauga atĩ mũndũ ahikia mũirĩtu mũgĩkũyũ nĩ atonga ya we ũrera mwarĩgu atĩ ahikio nĩ kabira iria ingĩ nĩ rĩikara wega Takenda stress ndagĩtarĩ. Ũrimũ no ta ũthũngũ. Ti mũthũngũ aumaga rũraya ũkĩone ũkĩone Ũkĩone gaceri. ũkĩone ah, ũkĩone wambui mũ- mũ- mũ- mĩcore ũkĩone ndũiga gũkũ na tũtũire nacio na acio na akona tarĩ ũndũ mũnene eka atĩ tondũ nĩ ona andũ igana mũrũthi ũrimũ na tolũngũ na hau ah, o hau Mu- ke- ke- kendĩki atĩrĩrĩ kendĩki atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ ũrera mũirĩtu wake ndakahikio nĩ mũgĩkũyũ rĩ arariganĩrwo atĩ mwana ũcio ti wake Wow. mwana ũcio nĩ wa mũhĩrĩga wao Oh. mũirĩtu nĩ wa mũhĩrĩga wa ithe na ithe ndarĩ ultimate say ya kwĩra mũirĩtu ndũkũhika kũna ithe ndarĩ ultimate say ya kwĩra mwanake wake ndũkũhikia ng'ania angĩka ũguo we mwene nĩ areruma na nĩ araruma mũriũ na nĩ araregana na mũhĩrĩga tondũ athuri a mũhĩrĩga makauga atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkũgũranĩra mwanake ũyũ wĩho no tarĩ ho athuri a muhiriga nio mendagia muiritu ithe ho na ta in fact ona ithe ari ho athoni moka ithe ndaragia na nyina ndaragia hindi iyo ndagiaria miaka iyo ndagitari ona riu ndagirirwo ni kwaria iko ici ni aritu maroya ruracio maramukira na mpesa ah matigukiria ngwirire atia ukoroku

rĩrĩa rĩngĩ ũhingĩte na ingĩona mũthuri ũcio rĩ ingĩmwĩra ndagũthaitha ndagũtandũkĩra nguo ndũkarume ciana tondũ ciana icio ngai akũhe irio marere makinya hana rĩ ti aku rĩngĩ nĩ a ngai na rũrĩrĩ. Ndagĩtarĩ, we ta imagine mũthuri ta ũyũ ndarĩ wĩra na rĩngĩ mũka he handũ arokaga. Atĩ thikũ ici nĩ ũraigua areta ũraigua ah useless. Imagine ũgakinyĩra mũthuri nĩ kũita kana nĩ kũnyua ndawa. Atangĩkĩhota gwĩka ũrĩa ekaga rĩrĩa arĩ wĩra. Kiugo kĩrĩ kĩu gĩkũahikia arĩa twĩ nao, nguo ũgahikia kana nguo ciana cianyu. arĩa mũrenda tũtanake tũhiki nĩhikie mũndũ anjikarĩre ndagĩtarĩ you know tondũ nĩguo ke- njike- kengwire kengwire kinywa mahĩtia marĩa manene mũno twĩkaga ta rũrĩrĩ rĩ nĩ kũina rwĩmbo rũtarĩ rwitũ right Atĩ- ta rũrĩrĩ nĩ tũrĩ thĩna wa kũina rwĩmbo rũtarĩ rwitũ mũirĩtu ũmwe kana erĩ

gikuyu-ini tutiraria uhoro wa wa riu gikuyu-ini na tukauga anake nĩ manyuire njohi tũngĩoya scale ya ĩmwe kinya igana tuoye anake igana rĩmwe tũmaiga haha a gikuyu at random tũngĩkora nĩ gacunjĩ kanini mũno ka mĩrongo ĩrĩ na atano harĩ igana maranyua njohi aya angĩ-rĩ mena mawĩra mararuta No gacunjĩ karĩa ka mĩrongo ĩrĩ na ithano harĩ igana rĩ, tũgatua nĩko rũrĩrĩ. Macio nĩ mahĩtia. Moru mũno. Tũngĩrora harĩ airĩtu, airĩtu aitũ ta rũrĩrĩ rĩ, ndũkariganĩrwo.

nĩ airĩtu arũngĩrĩru ũkĩnjĩra mũrekwo ũru nĩ airĩtu arĩa tũciarĩte rĩ ũroya gacunjĩ ga tano harĩ igana ũkauga nĩo mareka ũru gĩcunjĩ kĩa mĩrongo kenda mĩrongo kenda na tano harĩ igana airĩtu acio rĩ mena mĩciĩ na nĩ marũgamĩrĩire mĩciĩ yao ũkiuga athuri agĩkũyũ nĩ matuĩkĩte nĩ magĩte ũigĩrĩrĩku rĩ ũrari ũhoro wa gacunjĩ ga athuri ikũmi harĩ igana athuri mĩrongo kenda harĩ igana rĩ nĩ marũgamĩrĩire mĩciĩ yao so, na ndũngĩ condemn andũ othe nĩ ũndũ wa gacunjĩ kanini you can't

kĩngwĩre Njĩra ndagĩtarĩ. Eh, ũthoni gĩkũyũ rĩ mũgĩkũyũ akumĩtie ũgũrani ũgũrani wa mũgĩkũyũ nĩkĩo kĩhumo kĩa bamĩrĩ kĩa mũhĩrĩga na nĩkĩo mũhĩrĩga ũtĩka mũhĩrĩga wothe ugaga mwana witũ akĩgũranĩrwo twĩha twĩ hau mũirĩtu witũ akĩendio twĩha twĩ hau kinywa gicagi kwanyu nikuo Gwitũ nĩ njoro. njoro kũngĩgĩa na ũhiki wĩkĩrwo cukuru-inĩ wa njoro na ngĩti yage kũhingwo andũ arĩa mangĩũka ũhiki ũcio wĩtĩte na ũtetĩte makĩenda kwĩnyitithania nawe nĩ andũ aingĩ mũno na gĩthũngũ we are a community na gũtirĩ hĩndĩ tũrĩtiga gũtuĩka community mũndũ ũmwe angĩtuĩka mbũrĩri ti andũ othe niĩ rĩrĩa ndekaga ũhiki rĩ ndekĩire cukuru-inĩ ya thũita itũra rĩothe rĩ

no ndaria na atumia arĩa akũrũ rĩ ya maranjĩra gũtirĩ hĩndĩ gĩkũyũ-inĩ makĩria ma mĩaka igana rĩmwe mĩthiru kũrĩ gwakinya hĩndĩ athuri makiuga ĩhĩ ciana citũ cia irĩtu itigũthoma ũngĩrora statistics ona rĩrĩa twathomaga twathomaga kĩrathi kĩmwe tũrĩ ciana mĩrongo ĩna mĩrongo ĩrĩ kana mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ nĩ tũhĩĩ kana ikũmi na anana kana ona mĩrongo ĩrĩ nĩ tũirĩtu ona ũngĩrora namba ũmũthĩ gĩkũyũ-inĩ tũthiaga tũtwaranĩte ũguo no rĩrĩa kwainirwo rwĩmbo rwa kairĩtu rũtarĩ rwitũ tũkĩnyita rwĩmbo rũu twaina twatũgĩria mũirĩtu

ukabi na thamburu na cumari makiaga guthomithia ciana ciao cia iritu nio meragwo atiriri ona iritu ikai atia thomithiai no ithui ta gikuyu na ndina uira ucio makiria ma miaka igana rimwe tutiri twagia na hindi athuri makauga tutiguthomithia ciana cia iritu na ndauga ndarĩ thukuru mwaka wa mĩrongo ĩtano na kenda tira right na hĩndĩ ĩyo twathomaga namba citũ twathiaga tũtwaranĩte atĩa akorwo nĩ kũrĩ irĩtu marĩ mariu ma cukuru nĩ ũndũ wa kũgĩa mahurĩ nä kä rethi gä standard 7 kana standard 8 aumä å yå kana erĩ acio erĩ mau ma thukuru nĩ ũndũ wa kũgĩa mahu rĩ ti kuga atĩ ciana ciothe cia irĩtu cia gĩkũyũ nĩ igĩaga mahu no majority arĩa aingĩ matigwo magĩthoma magoka gũikarĩra arũme matiroka gũikarĩra arũme

tũrĩ thũ nyingĩ mũno ona bũrũri ũyũ rĩ gĩthurano gĩa 2007 kĩarĩ 41 against one against one so rĩrĩa andũ menda gũthahia na kũmenereria agĩkũyũ rĩ moyaga tũũndũ tũrĩa tũnini tũrekwo nĩ andũ anini mũno makauga nĩ agĩkũyũ no agĩkũyũ arĩa aingĩ rĩ mĩciĩ yao rĩ no ĩratherema mũndũ akiuga atĩ no agĩkũyũ mendete mbeca rĩ kamũrĩa kaũthiũ mũna tuone kana nĩ kuoya nĩ ũtendete mbeca makiuga atĩ no agĩkũyũ mendete mĩgũnda rĩ nũ ikaraga rĩera-inĩ atĩ ndendete mũgũnda kĩrĩa twĩkĩte rĩ kĩnyua ndũrĩrĩ ici ingĩ rĩ ndathire ndathire Scotland mwaka wa ngiri igĩrĩ na ithano kĩrabu kĩrĩa kĩnene mũno kĩa golf thĩinĩ wa thĩ rĩ gĩtagwo Royal and Ancient Club of St Andrews ndathiĩte kuo gũthoma mawatho ma golf tũrĩ reception Mwanake ũrĩa wandwarĩte kĩrabu tũrĩ reception tũkĩandĩka atĩ nĩ tũraingĩra kĩrabu-rĩ, tũthuri twĩrĩ tũkũrũ tũgĩũka twĩna tũmĩkwanjũ right tũkĩrũgama haha my friend Jack erire athũngũ acio atĩrĩrĩ Peter and John meet Davis from Kenya Peter

twaingĩra-rĩ ngĩmwĩra I'm still interested to know why we Kikuyus are bad people anjĩrire rĩu twaragia na gĩthũngũ mm. anjĩrire atĩrĩrĩ niĩ ndarĩ na mũgũnda rũmũrũti mm-hmm. mũgũnda ũcio ũkĩgũrwo nĩ thirikari ũkĩheo andũ ũkĩenderia andũ settlement scheme mm-hmm. ngĩmũria atĩrĩrĩ mũgũnda rũmũrũti-rĩ warutĩte kũ akĩnjĩra ndauma mbara ya kerĩ ya thĩ 1946-rĩ nĩyo ndahirwo mũgũnda nĩ thirikari ngĩmũria mũgũnda ũcio-rĩ nĩ kwarĩ na andũ ĩka ngiri ikũmi nĩ kwarĩ na andũ maikaraga kũu maikaraga kuo akiuga naĩ naĩ naĩ my host akĩmwĩra atĩrĩrĩ peter you obviously know the answer Huh? akiuga yes kwarĩ na andũ maingatirwo mũgũnda-inĩ ũcio akiuga ĩĩ nĩ marĩhirwo Na- na- na- na- na- na akĩrwo nĩ my host You know the peter answer. you know the answer Uh, don't state the obvious. akiuga no they were not paid mwe when you were leaving that land were you compensated nĩ warĩhirwo nĩ thirikari akiuga ĩĩ jaki akĩmwĩra atĩrĩrĩ that is why you are living here as a prince if you are here nĩkĩo kĩratũma ũikare gũkũ ta mwa- ta mwana wa mũthamaki ũngĩtũraga gũkũ korwo ndwathire afrika rĩ ũngĩhana tũthuri tũrĩa tũngĩ twa gũkũ gĩcagi na inyuĩ nĩ inyuĩ mwathire gũthũkia rĩtwa ritũ na kũu right rĩu ndĩratuĩka mũru ta mũgĩkũyũ tondũ nĩ ndarũire kĩhoto gĩakwa na ngĩnengerwo gĩthaka gĩakwa na mũthungu ndatwĩtigĩrĩire kĩndũ kĩngĩ kabira ici ingĩ cia kenya itiarĩ na bata wa kũrũĩra wĩyathi na ti atĩ matiahinyĩrĩirio mahinyĩrĩirio ro wega no mũgĩkũyũ nĩwe oire guoko na igũrũ akiuga aca ithaka ciakwa iria ndatunywo no mũhaka njokerio no mũhaka heo wĩyathi wa gũthiĩ kũrĩa ngwenda rĩrĩa ngwenda na ndĩhwo mũcara ũrĩa ũrarĩhwo andũ arĩa angĩ nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa tũraruta ũmwe equal pay for e- equal work free movement na njokerio gĩthaka gĩakwa na kenyatta agĩtũmwo 1925 rũraya atware memorandum ona ũmũthĩ ũyũ athũngũ arĩa akũrũ matirĩ matuohera Mm, Agĩkũyũ. agĩkũyũ na rĩrĩa mendire gũtũhũra-rĩ tondũ athũngũ matingĩokire gũkũ gũtũhũra-rĩ matwetheire mũkarenjini magĩtwethera mũmbaruhia magĩtwethera mũnjaruo magĩtwethera eh, mũikamba na andũ na andũ metagwo watende nĩ kuria marĩ ũru mũno gĩkũyũ-inĩ moke matũhũre kangĩma 1955 kwarĩ athũngũ aya ndiũ wa kangĩma arĩ mũthũngũ na OCS wa Nyakianga police station arĩ mũthũngũ andũ aya angĩ thiga ici ingĩ ciothe ciarĩ cia andũ airũ No ũrĩa andũ mahũrirwo kangĩma makĩhũrwo nĩ andũ airũ nĩ ũndũ wa gwĩtia ithaka. For no good reason. Tũkamenwo. So harĩa mũgĩkũyũ athiĩ Mhm. ciana citũ athuri arĩa maithe maitũ mareraga ciana makĩmeraga atĩrĩrĩ Mũgĩkũyũ arĩaga kĩ? Thithino yake. Mũgĩkũyũ arĩaga kĩ? Thithino yake. Na nĩkĩo harĩa twathiĩ no ngũhe rũgano rwa mwanake wĩtagwo mwa mwaura rĩ auma teacher training mwaka wa ngiri igĩrĩ atũ mũkitui ona kũrĩa kĩanda kũndũ very remote mwaura oka wabici yakwa anjĩra hihi ndagĩtarĩ nyambo ya mũndũ gwĩtwo mũrata wakwa hĩndĩ ĩyo ndiarĩ ndagĩtarĩ hĩndĩ ĩyo bwana Nya- bwana njoka ndeithia na kũndũ kũu nĩ remote ngĩmwĩra mũriũ ĩ ithiĩ ũhingũre maitho na nĩ ũkuona mĩeke ya gũkũra right ngari cia kũu rĩ kũrĩa ikaraga na kũu bo mutha na kũu kĩanda rĩ ciumaga na kũu rũcinĩ igoka mũingi ikaya gũcoka hwainĩ oka njuma ya mũico wa mweri rĩ mwaura agũrire akĩgũra ibiriti akĩgũra thabuni akĩgũra tũcungucungu tũu cukari cumbĩ agĩthiĩ naguo na na eh, gĩkabu harĩa akomborete kanyũmba nyũmba yakĩtwo nĩ mũ- mũ- mũ- mũndũ warĩ retired mũndũ watigĩte warĩ wa- wahurũkĩte wĩra arĩ mũborithi agaka nyũmba ya mahiga na kũu gĩcagi no ndĩrĩ mũndũ wakomborete mwaũra athire agĩkombora karumu kana thutha gaka ndakĩrĩ mwarimũ kũu mwaka wa ngiri igĩrĩ no ĩĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ Nĩaikũrũka na na gatabu. Ti Sat- Juma. Kiumia hwaĩ-inĩ-rĩ, indo icio ciothe-rĩ, nĩendetie. Rĩu twetereire Juma. Juma ĩno ĩngĩ-rĩ, agĩũka Kitui. Agĩikũrũka na ikabu cigana? O mũthenya nĩ ikereka rĩa roho. Agĩkinyia eh, kiumia hwaĩ-inĩ-rĩ, nĩendetie mwaura akinyire hĩndĩ agokaga mwingi na mbathi agakombora pickup ĩkaiyũra indo nyũmba ĩrĩa yarĩ na rumu ithatũ na thutha cia gũkom- cia gũkomwo rĩ na rumu igĩrĩ na mbere cia nduka rĩ akomborire yothe na mwaka ũyũ Mwaũra agĩcoka akĩhikia mũtumia Mũikamba. Aikaikara akĩhikia mũtumia Mũgĩkũyũ. Aikaikara akĩhikia mũtumia Mũikamba. Ena atumia erĩ igana na Mũgĩkũyũ ũyũ. Na othe maikaraga hau. 2008 January hĩndĩ ya post election violence ikamba rĩ gokĩra ĩĩ mwĩkũyũ nĩ mwĩkũyũ tio marakĩhũrwo nĩ tũgũcina nduka hĩndĩ ĩyo mwaũra rĩ ena mũgũnda atumia ake nĩ akĩire mĩgũnda-inĩ ĩyo na ena ciana aciarĩte na ikamba right Hmm. mũborithi mwene nyũmba rĩ aumire gwake mũciĩ na mũcinga aigua hũĩ hũĩ nyũmba-inĩ yake agĩũka akĩmera thikĩrĩriai mwaũra gũkũ-rĩ nĩ guoko kwa ngai inyuothe mwĩ haha-rĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na thirĩ wa mwaũra tondũ agĩraga mũtu mwahũta mũgoka mũgakomba haha agĩraga kĩ agoka mũgakomba inyuothe-rĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na thiirĩ na mũrenda mũcine nduka yake nĩgetha mũtikarĩhe mathiirĩ macio. Namba igĩrĩ, nyũmba ĩno kuma ndĩandakire haha ndĩna makĩria ma mĩaka ikũmi na gũtirĩ wanyu wanakombora. Mwaũra arokire e kamwana kanini akombora nyũmba yothe anyitĩte mũcingo ũguo augire geriai geriai mũikie ihiga ngũra thĩ na inyuothe mũinũke no weterere eh? othe rĩ makĩinũka mhm. mwaura anjĩraga nĩ okire kunyona hwĩ hwĩ ya thira mhm. anjĩraga ndarĩa maka Eh? ũrĩa amakĩte hĩndĩ ĩyo no tondũ aramaka rĩ andũ aya othe gũtirĩ mũndũ atoĩ aya marauga hũĩ hũĩ hũĩ gũtirĩ mũndũ atoĩ tondũ othe gũtirĩ ũtarĩ kabuku gake karĩa akombaga nako no tondũ nĩ kũrahũrwo agĩkũyũ marenda kũmũhũranĩria nao na ti kĩndũ kĩngĩ no kĩo gĩake na harĩa mũgĩkũyũ athiĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na igĩrĩ rĩ ndathire gũthomithia Rio de Janeiro Brazil right mũthenya wa Jumatatũ ndĩ gĩtĩ gĩa thutha gĩa taxi ndĩna ndereba mũirũ

ni dereva 2002 march ni dereva haiya ngimuri atiriri ati wo- wauga atia akinjira hi ndakĩigua rwĩmbo rũrĩa ũraina tũkĩambĩrĩria kwaria nake nĩ we ndereva ũrĩa ndahetwo akũngĩraga mũkawa kũndwara kũrĩa ndĩrathiĩ gũthomithia mũthenya wa friday rĩ ndarugirwo iruga rĩarĩ na agĩkũyũ magana manĩnjĩte mbũri makahĩhia ma- magakima irio rĩu ndamũragia gũkũ rĩ mokire atĩa makanjĩra their grandparents their grandfathers Maothire ma- maingĩrire meri Mombatha Ya, magĩthiũrũrũka na meri magĩthiũrũrũka na meri makiumĩrĩra na kũu stowaways kũrĩa mathire makiuga gũkũ nĩkuo tũgũikara makĩrana tũtikuma gũkũ ona tũkũhikia airĩtu a gũkũ no twamahikia matikĩaragia Gĩportuguese mm. tũkũmaruta Gĩkũyũ na tuge ciana citũ iria magũciara tũkamaruta Gĩkũyũ na magĩciara ciana na ciana igĩciara ciana rĩu ũyũ wanguaga rĩ ithe arĩ one of the grandparents grandfathers arĩa marandire Brazil marĩ stowaway. Ũmwe wao nĩ atigarĩte no arĩ mũthuri mũkũrũ ndangĩahotire kũrehwo tondũ ena makĩria ma mĩaka mĩrongo kenda. No aya maithe mao rĩ, manjĩraga ũrĩa marutirwo gĩkũyũ nĩ maithe mao na makanjĩra ithuĩ gũkũ rĩ tũtirauma gũkũ twĩ na ng'ũndũ mũthuri ũmwe akanjĩra niĩ ndĩkĩrĩ na ĩka magana merĩ ũrĩa ũngĩ akauga ndĩkĩrĩ na ĩka magana matano ũrĩa ũngĩ akauga ndĩkĩrĩ na kĩna kĩo kĩa mũgĩkũyũ kaingĩ na kaingĩ nĩkĩo kĩmũrehagĩra mbara na ndũrĩrĩ iria ingĩ na mũgĩkũyũ ndagũtiga kũruta wĩra atĩra ona kwĩrwo atĩ yuthi ndĩraruta wĩra ngwĩrire nĩ gatagatĩ ga yuthi ikũmi harĩ igana rĩ nĩ mena gũkũ gĩcagi marĩa rĩu aya angĩ mena mĩhang'o marokĩra 24 hour economy kũrĩa guothe mangĩhota gũthiĩ magathiĩ mandera kwenja kware moragagĩrwo kuo magĩetha wagĩrĩru Hi, ndagĩtarĩ ah, nyĩmbo ici tũreta bed sitter nĩ cirehete kenja mũtĩ bũrũri-inĩ wa gĩkũyũ amu wĩ mũthuri wĩna cia gĩikaro haha gũtikĩrĩ ndandi wa mũgate gũtikĩrĩ ndandi ũrĩha nyũmba gũtikĩrĩ wa school fees othe mokaga ha hau Ndeto ĩno nĩ ũrona ta ĩracangĩra harĩ nginya wagi wa itĩo gatagatĩ ga ciana icio. Ithe wa mũndũ ũgwĩtwo ithe wa njoki waithaka wa kĩnyua ĩreragĩra rũkũ-inĩ na ĩkaya kũigana ũngĩona mũthuri akĩhinyĩrĩria kabedi sita arenda kwĩyaka na mũgĩkũyũ ndetĩkĩtie gũtũra nyũmba ya gũkombora akwĩyakĩra hau na nĩ agathiĩ gwaka hake number one number two ona ũcio mũtumia ũrarerera hau arethwo hakwĩyakĩra na nĩ akwĩrera Aga kuma hau nĩ akarutwo nĩ ciana ciake, tondũ mũtumia enyitagia mũthiũri nĩgetha ciana ithome na nĩgetha cione gĩa kũrĩa, na ciana icio nĩ ikamũruta hau. Okay? Number three, ũguo rauga atĩ mũgũri wa mũgate ũkaga hau, ũngĩrora namba ĩrĩa ĩreka ũguo o nacio maikaraga kabendi sita harĩ rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ nĩũĩ rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ ti arĩa me nairobi ti arĩa methĩka majority ũingĩ wa rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ rĩ wĩ gũkũ mĩgũnda-inĩ so kanamba karĩa kareka ũguo rĩ nĩ kanamba kanini mũno harĩ ũgwati o wothe maremathĩra kana kana kana wako tu sawa waishi maisha yao Ah, ah. ĩreragĩra rũkũ-inĩ na ĩkaya kũigana gatagatĩ ka andũ no meke maũndũ matarĩ mega right no nĩ gũkinyaga handũ mũndũ akemenya rĩrĩa ciana inenehire ona ci- ona ciakũra gũkinyaga handũ mũndũ akemenya akauga atĩrĩrĩ no ũũ ndĩreka ti wega na agatiga gwĩka na atiga gwĩka rĩ kaingĩ atumia a gĩkũyũ rĩ atiga gwĩka atumia arĩ ũgĩ kanamba ga 0.0001% ũrimũ ndũngĩaga na nĩ ngwĩrire ũrimũ nĩ ũgwati mũnene mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ majority kana ũingĩ wa atumia a gĩkũyũ rĩ mendaga ciana ciao ikũre wega no ũngĩaria nao ĩ nĩwe tũraririe nawe ira atĩ ũroria mũirĩtu eh? atĩ mwanake angĩgũciarĩra mwana-rĩ na mũhĩtanie-rĩ akwĩre nĩ arĩkũreragĩra mwana-rĩ no wĩtĩkĩre araugire atĩa ĩni mũno Ũguo nĩguo tundĩga nĩ gũtũra mũtatũraga. ĩni mũno atumia aingĩ ona athuri aingĩ gĩkũyũ-inĩ mendaga makarera ciana ituĩke andũ marĩ kĩene rũrĩrĩ-inĩ na bũrũri-inĩ ũngĩona mũndũ ũrarera mwana na njĩra njũru rĩ nĩ gacunjĩ kani ka rũrĩrĩ but majority aingĩ ao mangĩenda kũrera ciana igakũra na mutumia kana muthuri eriragĩria atĩrĩrĩ na arĩkorwo mwana wakwa nĩ akahana mwana wa ng'ania na arĩkorwo mwana wakwa mũtumia akeima ũcio cingũmatha akeima nĩgetha mwana wake akahana mwana wa ng'ania tondũ ndangĩenda matũre nake haha ndangĩenda matũre nake nyũmba-inĩ ya maratathi ona mũtumia atũraga ugaga ui ngai ndeithia tukauma ha tukauma haha tuthii handu haitu Harĩa hena waramanu. na maturaga me Ara- warie na nikio gutire kundu mutumia mugikuyu atangithii kugura biashara agetha ki warie nigetha ciana ciake ri ikure Ikahana ciana ciao cia ng'ania. Again, nĩ ka percentage kanini mũno ga atumia acio marakoma karumu kamwe na ciana ciake nacio makomaga ũguo aingĩ ao matũraga marĩraga ngai ũgatũruta haha tondå gå tirä må ndå wendaga gå tå ra na thä na må ndå wothe eriragä ria akauma thä na-inä aikare wega Ndagĩtarĩ, uh, kũringana na ũgĩ waku na ũthuthuria waku na either wa mabuku kana ũrĩa wonete, na tondũ gũtirĩ cukuru ya waganu, wonete ciana nyingĩ cirutaga kwa waganu. Number one. ũreri-inĩ wa mwana gĩkoragwo kĩrĩ gĩcindano gatagatĩ ga aciari guoko gũkũ na thĩ rika rĩrĩa marakũra narĩo. Mũthweri augaga asiyefunzwa na mamaye.

kĩhĩtahĩtano-inĩ rĩ ciana ciake igakũra wega okay? mũciari angĩcindwo nĩ thĩ rĩ ciana ciake igakũra ũru that's a principle number two peer pressure nĩyo ĩyo nĩyo thĩ okay? neyo-rĩ kana nĩ Nairobi kana nĩ mataũni-inĩ kana nĩ icagi-inĩ kĩhĩtahĩtano kĩu kĩrĩ kuo gatagatĩ ga aciari na thĩ. Ũmaramari ũrĩa mũingĩ gatagatĩ-inĩ ka rũrĩrĩ rwa Ũgĩkũyũ-rĩ, tuge ũrĩ mataũni-inĩ, na wĩ mataũni-inĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa ciana irakobia andũ arĩa angĩ. mũndũ akona ĩĩ no ũririkane nĩ kĩhumo we warutirwo nĩ nyũkwa na thoguo gũkobia andũ arĩa mara arĩa mathiĩte na mbere na nĩkĩo wĩna wĩra mwega ũrĩa ũtarutirwo ũguo rĩ nĩ agaga role model Mũndũ ũrĩa angĩkobia na rĩngĩ role model ũrĩa kũnyita rĩ nĩ ũcio ũrendia bangi nĩ ũcio ũreka maũndũ moru na akanyitwo akaingĩrio ngurubu-inĩ icio turauga na nĩ ũhoro wa ma anake na irĩtu ahũra ũmwe rĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ arĩa aingĩ rĩ nĩ agĩkũyũ nĩkĩ

maũndũ macio mũno ũrimũ na ũkoroku rĩa gatatũ no uge- no tuge nĩ kwaga kũmenya tondũ korwo mwanake amenya iherithia rĩrĩa rĩherithagio mu- mwanake wahũra ũmwe nĩ ngai rĩ ndangĩthiĩ ho karĩrĩkũ kĩnyua ndagĩtarĩ kana waithaka wakinyua nĩguo ndagĩtarĩ ngai akuũmbire

nĩ ithereme waheirwo mbegũ nĩgetha mbegũ icio ithereme wĩtwo ithe wa ng'ania ingĩaga gũtherema no wĩtwo ithe wa mũndũ ndũngĩtwo rĩu tondũ nĩ wagiria mbegũ ciaku ithereme rĩ na watuĩka mũrataguo nĩ mũndũ mũrũme ũrĩa ũngĩ rĩ

rĩu gĩkũyũ gũtirĩ kĩndũ etigĩrĩte ngui nĩ ng'eni gĩkũyũ-inĩ tondũ nĩ gũka cioka Ah, aha. no gĩkũyũ nĩ onaga ngui ũgũthĩtwo nĩ ngari Ah, o ũguo yani ĩĩ ũguo kĩharĩro barabara ĩgatigwo hau ĩkora ĩkabutha rĩu gĩkũyũ amenete gũkua ta ngui Ĩĩ, tondũ nongerumwo wĩtwo kiugo kĩu ũguo ĩ

ngĩrikaba A- ndanyitwo nĩ thakame kũrũga anyitwo nĩ cukari Psh, yamwĩtire irima nake mwanake athire akĩingĩra karumu gake acokaga kuoneka kwanunga gũtiamenyekanire nĩkĩ kĩamũrĩire kwanunga We. mwanake ũcio wetua nĩ wahũra ũmwe niĩ yeheria harĩ mũhĩrĩga wao rĩu nyambe eheria kũrĩ aciari ake nĩguo tondũ ithe amwĩrire ndikenda gũkuona ever

rĩu ona agĩthiĩ ti borithi makarute wĩra ũcio nĩguo nĩguo mũhĩrĩga wĩ hau ndũrĩ ho nĩ andũ arĩ kwao mangĩthiĩ hau gũtirĩ akua tayo kama mbwa tu ndagĩtarĩ no ũkire ũguo ũrore mũirĩtu kana mwanake kana ĩ, nĩ tuge mũirĩtu "Eh, ũyũ ĩ nginya ũrĩa athiathia ĩ atũkia nyina kana atũkia ithe mũndũ no akobie wagana Oye. Oh, yes. Oh, yes. O mũndũ nĩ arĩ mũndũ ũrĩa atũkagia ti necessarily nyũkwa na ti necessarily thoguo ndanatungana na ciana cia single mothers ndoĩ mĩtugo yao ti mĩega no mwana agakũra akaugaga mama ngai ndakũhoya ũndeithie ndikanakũre ta maitũ ndanatũngana na ciana ithe wa warĩ mũrethi ndũĩ ciana ĩyo ngai ũndeithie ndikana kũreta baba makamena njoi atĩ ndũrĩ ũndũ ũngĩka mamĩonaga ona ĩrĩ cuba-inĩ makona ithe wao magethithimũkwo no mũndũ wothe waithaka wa kĩnyua rĩ nĩ arĩ mũ- role model yake ingĩenda kũhana ta ng'ania gwitũ mũciĩ rĩ kũrĩa njiarĩirwo rĩ no ngwĩre ingĩendire kũhana tau right o mundu o nawe tungĩikara thĩ tũraurie na kũrĩa we mũnini wĩ mundu ũrĩa weriragĩria gũkahana take no ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ werirĩria kũhana mundu wanyuaga njohi agĩũka akĩgũaga barabara ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ werirĩria kũhana mundu woĩkaine nĩ mundu wa mbara kana nĩ mũici ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ werirĩria kũhana ta mũndũ woĩkaine arĩ mĩtugo mĩũru Ndagĩtarĩ rauga harĩ na gĩtũmi aciari makagana hanini nĩgetha ciana ithome. Ũcio akiuga "Rĩrĩa aciari makĩagana ma nĩgetha ciana ciuge "Ai, niĩ ndingĩenda ũũ." gũtirĩ gĩtũmi gĩa gũtũma mũndũ agane ona kĩmwe again nĩ ũrimũ weciria atĩ wagana nĩ hĩndĩ ũgũteithia ciana ndũnamateithia wagana ũteithie ciana ndũnamateithia marauga nginya ũkoraga nginya nĩ ahiki marauga ngũmĩnyua mwana wakwa menye nĩ njũru ucio ni urimu ucio ni urimu ucio ni urimu na ni kwihenia na ndukariganirwo we waithaka nĩwe role model ya mbere ya ciana ciaku cianake na cia irĩtu nyina wao nĩwe role model ya ciana nyingĩ cianake rĩ nĩ ciethaga airĩtu a kũhikia arĩa mahanaine na nyina wao yeah? mm. tondu role model yake ya mbere ri ni nyina na korwo ni arerirwo wega ni nyina ri angienda inu ciana cianake korwo culture ni itikagira ri tungihikagia maitu because she is the best no riu culture nditikirite nĩkĩo gĩtũmaga tũthiĩ tũgethe airĩtu arĩa mahana maitũ angĩkorwo nĩ atũrerire wega angĩkorwo ndatũrerire wega rĩ tũkamũmena tũkamena maũndũ make no tũgathiĩ gwetha mũndũ different no majority ya ciana cianake mũndũ ũrĩa makoragwo me hakuhĩ mũno nake nĩ nyina wao ona atamarerete wega nĩkĩ nĩ ũndũ wa thakame thank you ndagĩtarĩ Ah, to ndagĩtarĩ nyamũ wa njoka njũria ngwĩre nĩguo akoragwo akĩĩta harĩa youtube facebook tiktok na social media ingĩ o ciothe ũngĩmũbatara na mũno makĩria harĩ kĩrĩra Kĩrĩra kĩa ũgũrani, Harĩ kĩrĩra o gĩothe nĩ aceragĩrwo gũkũ thingira, na thingira wake akwerethere kũrĩa ũrĩ, kũrĩa ũngĩmũnyita, na hihi woka mũkũrũng'aire kũ. Ndagĩtarĩ, thingira waku. Eh, thingira ũyũ wakwa ndĩ kũndũ gwĩtagwo Karibaribi eh, thĩinĩ wa sub county ya Thika West eh, wa mbere ndirĩ mũndũ njĩtĩkĩrĩtie kũhũra hũrĩra ngĩti anjĩre nĩ agũka thingira e harĩa mũndũ akũhũra thimũ nĩgetha ndĩmwĩre mũthenya ũrĩa ngũmuona eh, wa kerĩ nĩgetha ũmbuke rĩrĩa ũgũka thingira nĩ ngũrora ndayarĩ ngwĩre mũthenya ũrĩa ũgũka na ngwĩre ngoima ĩrĩa ũgũka nayo o na kĩhembe kĩa ũkĩ kĩrĩa ũgũka nakĩo. Wa gatatũ, kĩrĩa gĩkoniĩ mĩciĩ na magongona ma mĩciĩ, niĩ ta mũgongoni wa rũrĩrĩ na mũtonyi wa kĩrĩra kĩa ũgĩkũyũ eh, nĩ heanaga na nĩ ndeithagia andũ na nĩ ndĩrutĩire gũtungata rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ harĩa hothe Ngai akũndeithia. Thai. ndagĩtarĩ ũikarĩte o ũguo ndagĩka ĩmwe nĩgetha tabarĩra ĩno tũrĩmĩambia rĩngĩ mathĩna mothe magũmĩire mĩciĩ na makĩria guoka ũgũrani kĩũria andũ marorania mũno mũirĩtu agũragwo kũringana na mũhĩrĩga Waithe kana ũrĩa nyinendirio. Mũndũ gwitũ waithe ka wakinywe ĩtĩkĩra tũtikambĩrĩrie kĩrĩra kĩa ũgũrani rĩu no wĩtĩkĩre ndĩkũhe eh, mũthenya ũngĩ tũke twarie ũhoro wa kĩrĩra kĩa ũgũrani kuma kĩambĩrĩria Kinya mũico wa kĩrĩra gĩkĩ, tondũ nĩ kĩrĩra kĩrikĩru na nĩ kĩrĩra kĩraya. Na ti kĩrĩra ngũthiĩ gwetha, nĩ kĩrĩra ndĩ nakĩo. Wĩtĩkĩre tu. Ndetĩkĩra. Thank you. Ndetĩkĩra. Ũguo, tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ ĩgũkorwo ĩgĩũka kana ici bao iria ingĩ cigũkorwo cikĩrũmanĩrĩra, tũgũkorwo tũkĩanjia hau. Ũrĩ wathiĩ ũkaigua ũrĩa werwo ũraciĩ, we wathikangĩrĩria ũkarigwo werwo atĩa? Wathiĩ kwĩrwo wĩke ũndũ mũna, mbũri ĩrĩa wetio, we mwenyewe ũkarigwo icio cicenjagia kũ. Kĩrĩra kĩrĩa gĩakinya nĩ ũgũrani wathiĩ gũtarĩrwo kana kunĩrwo mĩtĩ ũkarigwo kana kwanyu nĩ mwĩkaga ũguo. Ingĩ ũgetio cimbũri ũkerwo no convertwo cituĩke mbeca. Mũirĩtu mũgĩkũyũ agũragwo atĩa? Agũragwo nũ? Macio mothe gũkũ gwa Thũmbĩ TV na njũria ngũire kũrĩa kwa ndagĩtarĩ nyamũ wa njoka YouTube, Facebook, TikTok na nenda ingĩ cia ũkinyanĩria kĩu nĩkĩo kĩrĩa kĩrĩa tũgũkorwo tũgĩkũhinyĩria ndakwĩra kũrĩa ũngĩmũkora thingira nĩ ũndũ we mũgiyĩtwo nĩ yũndũ nginya ũrĩga ũgũthiaga gwatĩa mũgeretie kanitha mũkageria kwago ngoni nago gũkarema kwĩna kĩhonia njĩtagwo ithaka kĩnyua thabarĩrĩ ya ũndũire nĩ ũkuga ũndũ tũrĩki nyũmba itũ eh, ndamũhoera thayũ mũrotherema ngai aromwene nyaga aromũrĩithia na mũhe thayũ wake thai na twa kwĩna kĩhonia kĩhonia kĩho andũ mangĩmenya andũ no mena kĩhonia kĩa mĩrimũ na ndwari iria irĩ rũrĩrĩ-inĩ na kwĩho- kwĩmenya no kũhoya kĩrĩra tondũ kĩrĩra kĩrĩ ho kũrĩ andũ arĩa makĩũĩ na andũ arĩa magĩkoniĩ mũno kũna kĩrĩra kĩu nĩ megũkĩmenya tabarĩra no ĩrathiĩ na mbere gĩcunjĩ kĩa mĩrongo kenda harĩ igana kĩa andũ arĩa ũngĩta the most successful in this busy world makoragwo magũrĩirio kũmenya atĩ mwĩrĩ nĩ wendaga ihinda rĩa gũikĩria na to kũhurũka kũhurũka handũ ha mata kũhurũkia mwĩrĩ handũ ta haha gũcangagĩra ũgima mwega wa meciria kũ boost creativity kũ massage ma moods kweheria ma stress na haha nĩ kũmatĩrĩria ndũgũ mũgakena mũgetũrĩra rĩrĩa wĩhurũkĩire handũ ta haha nĩguo ũra activate your inner healing rĩrĩa waigua sleeping ona na idea for better decision making nĩ rĩrĩa ũhoreire harĩ imwe cia ici It's possible to create a small heaven where you call home wĩkinyie Generation Furniture Mart mwena wa Rũring'ũ Nyĩrĩ kũrigania na River Petrol Station ũhurie kĩrĩa gĩgũkenia maitho quality nĩ ya igũrũ mũno ũringithanĩtie na kũndũ kũngĩ guothe naguo thogora nĩ wa thĩ mũno gũtigĩrĩra mũndũ oro wothe nĩ ara afford itĩ mĩthemba yothe na itanda iria wĩiguaga kuma cia mũrĩmi mũnini na mũnene gũkũ nĩ tu na twĩna mũtaratara wa lipa mdogo mdogo anything wona handũ oro hothe kana nĩ intaneti-inĩ kana supermarket-inĩ nginya kwa mũrataguo nyũmba ũka na mbica tũgũturĩre ningĩ nĩ tũheanaga motaro kũrĩ customers aitũ oro ũguo tũhũ na delivery kaunti-inĩ ya nyĩrĩ tũmĩheanaga free of charge Kũu kũngĩ nĩ kwarĩrĩria. Hũra namba ĩno 0721 174477 kana 0715 837802 gwĩtĩkwo nĩ chairman Agostino Ngũnjiri. Generation Furniture Mart where quality meets comfort na gũkũ nĩkuo kũhe mwĩrĩ Justice. thikũ ici wona maruga magemete wona magongona andũ makĩrũmaga kima magathikĩrĩirie makengetie ithithi waigua andũ makĩgana mũrĩo wa gatũ othe mararia cia mũtu mwerũ wa ngima wa kila siku mũtu wa kila siku nĩ wa kambuni ya felben miras limited ĩrĩa ĩrĩ ngumo mũno nĩ ũndũ wa mũtu wendete wa heritage maize flour mũtu wa kila siku ndũcagũraga nyeni amu wa ũrũma ũrĩ inamũko ũkiuga irio icio nĩ nduge bamĩrĩ yaku rĩrĩa ĩkũrĩa ngima ndĩrĩaga mũtu ũngĩ ĩrĩaga wa kila siku ũngĩkĩgũra ũngĩ wake nĩ ũndũ waku we ũngĩenda gũtuĩka distributor kana we wĩna iruga inene institutions ta mathukuru na thibitarĩ tũcerere mwena wa Olkalau tũgũthondekere na thogora wa wholesale ũthiĩ ũsmairĩte o harĩa ũgĩkorwo ũrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya wagũra na wholesale tũgagũcaĩra

nĩ mamenyete thiri. Mĩaramano ĩtigarĩire kĩeni, nĩkĩo kuona ndũrerwo. Mũndũ arahuria na hake, ndwĩbange magĩbanga. Wacoka kĩrathi ũkagwatanagia irĩku, waga gĩciko ona kĩmwe gĩa tĩri. Wakira ũguo waigua gũkĩanĩrĩrwo ng'ũndũ maguta maguta, tamba ũrie kana mĩgũnda ĩyo ĩrĩ kĩeni. Tondũ nĩkuo rĩu gũtigarĩrĩire handũ ũngĩhanda itoka, ũrĩme, ũrĩithie ona kana wĩigĩrĩre biacara. Kuma mĩgũnda-inĩ ĩno gũthiĩ kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga no ta ritho na iniũrũ, na gũthiĩ kĩrĩma kĩa Aberdare no ta haha na harĩa. You can even walk ũgacera rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Sorio kana rũrĩa rwa Olpajeta nĩ kũndũ ideal ũngĩgerera mĩkawa ya riri athũngũ magĩthiĩ Mount Kenya, Aberdare, Sorio, Olpajeta ona kana Treetops matigage dollars na pepa ingĩ cia rũraya nĩ kũndũ kwega ũngĩaka handũ andũ magoka sherehe, team building, camping, mohiki Honeymoon, mĩcemanio gatagatĩ ka magongona mangĩ tu. Mĩgũnda ĩmwe itũ ĩhakaine na Kieni TVC na ĩturumĩte barabara nene ya kuma Nyĩrĩ gũthiĩ Nanyuki. Tũrĩ na mĩgũnda kanyagi ya kũhakana na mũkawa wa Peak Readers, thibitarĩ-inĩ wa Kĩawara, KMTC-inĩ ya Kĩawara na mĩgũnda itũ ĩturumĩte barabara nene ya kuma Nyĩrĩ gũthiĩ Nyahururu. Na gũkũ guothe ũngĩigĩrĩra hostel cia arutwo we nĩ waumĩra. Kĩeni handũ kĩarũma gũtirĩ itũra tũtarĩ na ng'ũndũ harĩa we werira twakũhotithia gwĩkĩra taito yaku mũhuko na mĩgũnda itũ yothe ĩrĩ na maĩ thitima security mathukuru gatagatĩ ka motungata mangĩ marĩa mabataranagia na yothe ĩhutĩtie rami na title deeds ũramũkĩra rungu rwa mĩeri ĩtatũ wĩna ciringi ngiri magana mana ma ikũmi na ithano ũrĩ na kagũndũ gaku na taito ũgaikia mũhuko Aranĩria na kambuni ya Esmec Ventures Limited kũgerera namba 0720 20 77 66 wĩte kuone mũrĩithi ũmwĩre ũrenda handũ haigana atĩa anjie gũkũharĩria taitũ na wĩhe gĩkĩeni gĩtanagayanwo kũrĩ ageni karibu nyeri Gũkũ maugaga Nyĩrĩ nĩ matu-inĩ. Guys, guess what? What? Mũthingi wa gĩthomo nĩ gũuga mwana agatuĩka kĩ mũtũrĩre-inĩ. Kwa makĩria ma mĩaka mĩrongo ĩrĩ, aciari arĩa ciana ciao cigereire thukuru-inĩ wa mũthingi wa Shalom Academy na Rumoro nĩ marutaga ũira makauga ciana ciao nĩ ciagĩire Solomonic Wisdom. Rĩu nĩ ahotani. Shalom Academy na Rumoro tũthomithagia mwana nginyagia kĩrĩa gĩtarĩ mabuku-inĩ, akarũngĩrĩria mĩtugo na ũmũndũ, nake akegwatĩra hinya wa gũkonka iremithia cia thĩ ĩno. Harĩ mathukuru marĩa matongoragia igeranio-inĩ cia kĩbũrũri, tũrĩataranĩrie. Nao arutani aitũ nĩ matambũrĩtwo ta njorua ciacoka nĩ gũkindĩra ũgĩ. Facility ciothe cia CBC na Junior Secondary gũkũ nĩ tu. Hotithia mwana waku gũthimindĩra ũhoti wa gũtuĩka kĩrĩa endaga mũtũrĩre-inĩ. Mũhotithie kũgaya ũgĩ ũrĩa mũhinyu mathomo-inĩ. Reke athomere thukuru-inĩ wa Sharom Academy Narmoro. Reke athomere thukuru-inĩ wa Sharom Academy Narmoro. Tũcerere na Rumoro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na no ũtũkinyĩre kũgerera namba ĩno ya thimũ 0702 234 000. Thũmbĩ TV tũrakwĩra Shalom Academy na Rumoro. These are academic giants.

Fine. Thirikari ya Kenya nĩ ĩrĩkĩtie gwĩkĩra Gazette Notice atĩ itunda rĩrĩa rĩrĩkĩtie kũiyũkio nĩ thĩ yothe rĩa Wambogo Apple nĩrĩo rĩa mũmwe na rĩa mwanya harĩ kabango hũ iria cianarĩmwo harĩ kũingata ng'aragu na kũrehera mũrĩmi na bũrũri ũtonga wa mamirioni ma mbeca. Mũtĩ wa itunda rĩrĩ ũkĩnina mĩaka ĩtatũ kuma wa ũhanda ũrĩ na ũhoti wa gũciara matunda ngiri inya na wanjia gũciara ndũrĩ mũthenya ũtakoragwo na matunda imera-inĩ ciothe cia mĩaka na itunda rĩmwe nĩ rĩkinyagia ũritũ wa nuthu kiro thoko ya matunda maya gũkũ bũrũri-inĩ ndũngĩmĩhũnia namo mabũrũri ma nanja marĩa maretia makiri ma macontainers nĩ hamwe na bũrũri wa america china germany denmark Dubai, Israel na mabũrũri mangĩ ma Afrika ta South Africa, Nigeria, Ghana, Sudan, Botswana, Misri na no kũgweta tu. Athũngũ marauga itunda rĩrĩ rĩtihana apple ingĩ oro yothe, nĩ rĩa mwanya harĩ ũmatu wa minerals na makauga marĩ na ũhoti wa gũthondeka petrol narĩo nĩ oda mataraigania. Itunda rĩa Wambũngũ Apple rĩthugundĩirwo Kenya na gũtirĩ handũ rĩtakũraga kũrĩa kwĩ riũa inene ona kana heho nyingĩ, kũndũ kwĩ mbura ona kana werũ-inĩ, mũndũ wĩna mũtambũrũko wa ng'ũndũ ona kana kĩea. Ona matirakĩhandwo nyũngũ ta mahũa nĩ arĩa maraikara mburoti taũni-inĩ. Na harĩa warĩhanda no hande kĩndũ kĩngĩ tondũ ithuothe gũtirĩ ũtangĩthondeka ũtonga wake na njĩra ya kũrĩma itunda rĩrĩ. rĩrĩ rĩa Wambogo Apple. Kũmenya maingĩ na ũrĩa ũngĩamũkĩra mĩtĩ ya kũhanda, twarĩrie kũgerera namba itũ ya thimũ 0721 659500. Thũmbĩ TV tũrakwĩra kũrĩma kabangohwo nĩ kũrĩma Wambogo Apple na gũkũ nĩkuo kũrĩma mbeca tu riboti cia magania na cia mwanya iria thũmbĩ tũkoretwo tũgĩkũrehera thũmbĩ cirĩ ũkiri-inĩ thũmbĩ cia mĩtangĩko kĩremanditi ritho rĩa ũndũire ona kana mũro wa mũremi Ciaga gũkorwo cikũhĩtũkaga nĩ gũkorwo ndũrĩ ũra subscribe. Tiga gũciguaga na andũ. Subscribe ũmũthĩ tũkwe gĩtũmi kĩa why life is for the living. Ningĩ tũrũmĩrĩra nenda-inĩ cia Facebook na Twitter at Thũmbĩ TV. Tũgũikie mbere. Subscribe. Thũmbĩ TV. Ũyũ nĩ ũthamaki. Subscribe now.